Makĩria ma ahũri biacara magana matano kuma Jomoko Thika nĩmaingĩrĩtie heho kuona rũhonge rwa Keniha rũbangĩte kũmahamũrithia mĩkĩra-inĩ kũrĩa mahũraga biacara ciao makĩmatha ũboco wao. Ahũri biacara aya marokĩrire mena kĩmako thutha wao kuona nduka ciao Icaretwo rũũri rwa X nĩ Keni Ha, makĩenda o mahame kana mamomorerwo. Na ũũ nĩ thutha wa kũheo nũtithi ya ndukũ ikũmi ũndũ ũrĩa ahũri biacara aya maragithirio toro nĩguo. No kũringana na MCA Kĩmani augĩte atĩ marenda gwaka thibitarĩ. na kwaramia njĩra ya gũthiĩ Naikuru Thika Super Highway kũgerera Mang'u kuuma Gatũndũ. No MCA nĩaranĩirie na Keniha yambe yaranĩrie na aikari aya. Ithuĩ no kũhoya tũrahoya ihoya tuonio harĩa tũgũthiĩ tondũ twĩna mathĩna maingĩ mũno na tũtũrĩte njomoko. Tene nĩ hahũranagwo thaa ici hatihũranagwo gũkoragwo na security njega. No gũkĩrĩ o ũguo, nĩmorĩtie mũtongoria wa bũrũri ndakareke o mahotome nĩamu me mũharĩinĩ wa mbere harĩ kũnyitĩrĩra BBI. Haha ni Makutano Junction nikio turehoya kugerera MCA witũ Andrew twamwĩta na etĩkĩra gũka kũigua makaya maitũ oka nĩgetha twarie tuge atĩrĩrĩ nĩtwĩtĩkĩrio Angĩkorwo barabara nĩgũka nĩgetha ĩthondekwo nĩtwendete maendereo. Makoria mũtongorgia aingĩrĩre nĩamu amwe ao mena mĩkombo. Mũrĩithi ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri augĩte atĩ nĩmarutĩte wĩra Thĩka Flyover mĩaka ĩtanyihĩire ĩtandatũ na nĩmahotete kwandĩka andũ ngiri ĩmwe mawĩra. Nayo Kenya ĩroka ĩratwĩkĩrĩra XIOSC iria tũrarutĩra mawĩra. Ndĩrenda kũria thirikari atĩrĩrĩ, mũraugire BBI nĩ njega thutha wa corona thutha wa hĩndĩ ĩrĩa tũragĩte gĩa kũrĩa hĩndĩ ĩrĩa tũrahinyĩrĩrĩkĩte mũroka na motion ya BBI. Tabitha Wambũi, John Kĩrĩka na Joyce Wairimũ arĩa marĩtie igũrũ rĩa ahũri biacara aya nĩmaugĩte atĩ maheo mweke ũngĩ wa gũcokia mawĩra mao gũkũ wona barabara yarĩka. Na Kenya nĩ ĩrokire ĩratũmakĩra. Rĩu twĩna tũreyũria atĩrĩrĩ tũgwĩka atĩa tũgũthiĩ kũ? Niĩ ta niĩ ndĩna thi- ndĩna rũni ndĩrarigwo ngwĩka atĩa kana gũthiĩ kũ tondũ ndirĩ handũ hangĩ niĩ ingĩruta ũteithio no haha nĩkĩo twĩtire andũrũ oke tũteithie angĩkorwo nĩ tũkwehera haha ithuĩ tũtithũrĩte maendereo tondũ barabara ĩno ĩranyitithania matũra maingĩ kuma ũrĩa ũrauma Isiolo okaga agacuka haha akoya njĩra ya kũrora na mang'u ũrĩa ũngĩ akauma haha akarora Nairobi ũrĩa ũngĩ akauma haha akarora mwingi kwoguo haha ni makutano junction kuona mwaka mũhetũku mawĩra mao nĩ marahotomete. Handũ-inĩ ha Gĩkũyũ TV, ngĩkũmathĩra, rĩakwa nĩ Joe Kariuki wa Wangũi.